السلام علیکم دوستو میں تھوڑا اپنا میزبان عباس سواگ تساں دے دے پے وے عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ اج میں ایک موٹیویشن دی نویں سٹوری تساں دوستاں دے نال شیئر کریندا پیا امید ہے کہ تساں ان تو ضرور محظوظ تھی سو اور ان تو ضرور سبق حاصل کرے سو جنگل دے وچ ایک دفعہ سارے جانور کٹھے تھی کے انہاں نے میٹنگ کیتی اور میٹنگ توں بعد اے ڈیسائیڈ کیتا کہ ہر دفعہ جنگل دا بادشاہ شیر کیوں ہے ایں دفعہ اساں اپنا بادشاہ وٹیندے ہیں بڑی سبق اموز کہانی ہے اور میں یقین نال آدھاں کہ توکو ضرور ایں کہانی دا فائدہ تھیسی سارا نے آکھا کہ شیر ہی ہر دفعہ راجہ کیوں ہوندا ہے تے اس دا فراجہ چینج کیتا ونجے۔ انہاں نے آکھیا ہے کہ بھولوں کوں جنگل دا بادشاہ بنڑا ڈیتا ونجے۔ مونکی کوں لیڈر بنڑا ڈیتا ونجے۔ جنگل دا بادشاہ بنڑا ڈیتا ونجے۔ سارے جانوراں نے اتفاق کیتا تے انہاں نے آکھیا ونج ٹھیک ہے توں جنگل دا بادشاہ ہیں۔ اج توں بعد توں حکمران ہیں تے اپنڑی حکمرانی کر۔ کجھ ڈینہہ گزرے تے ہک جنگل دے وچ بکری گم تھی گئی تے سارے بھج کے پہنچے بادشاہ سلامت کہ ساڈی بکری گم تھی گی ہے جنگل دے وچ لبھ ڈیو تے بندر نے آکھا بھولوں نے آکھا کہ کوئی مسئلہ ہی کونی اے ہنے لبھ گھندے ہیں انہاں آکھے جی لبھو پس بندر ہک درخت تے چڑھدا ہئی اوندے توں لہہ ویندا ہئی وت بئے درخت تے چڑھدا ہئی وت لہہ ویندا ہئی وت بئے درخت تے دھرک مار کے چڑھ ویندا ہئی وت لہہ ویندا ہئی بس ایویں لہندا تے چڑھدا رہے درختاں دے اتے تے ہک دفعہ تلے جلے لتھے تے اوندے کولوں جنگل دے جانوراں نے پچھے کہ بکری دا کوئی پتہ اوں آکھے بکری لبھے یا نہ لبھے تساں میڈی کاوش چیک کرو میڈی ایفرٹ چیک کرو۔ کہ میڈی کوشش چیک کرو کہ میں بکری لبھن دی کتنی کوشش کریندا پیاں۔ ایکوں آدھن مونکی لیڈر۔ کہ کرنا کراونا کجھ نہ کدیں جاں پچاونا اتھاں اس توں اتھاں اج ایں جاہ تے کل کہیں بئی جاہ تے اج ایں کاروبار اچ سویرے کہیں بئے کاروبار اچ اج ایں کمپنی دے وچ کل کوں کہیں بئی کمپنی دے وچ میں ٻہوں سارے ایسے لوگاں کوں جانڑداں جیڑھے سال دے وچ ݙو کمپنیاں یا ݙو جابز چھڑیندن۔ ہر سال ٻئی کمپنی، ٻئی جاب، ٻئی جا، ٻئی جا۔ انہاں کوں کہیں کمپنی دے وچ یا کہیں جھا تے ملازم کرین ملازمت کوں کم از کم یعنی انہاں دی زندگی چ ہی کوئی نی کہ انہاں کݙاہیں سالگرہ منائی ہووے کہ اڄ میݙی نوکری کوں ہک سال مکمل تھی ڳئے۔

ایں کریسو تاں تساں زندگی دے وچ کدئیں کامیاب نہ تھیسو۔ ہمیشہ ناکامی نال تہاکوں سامنا کرݨا پوسی۔ میں امید کرینداں کہ میݙی اڄ دی ویڈیو ہک مختصر جیہا پیغام کہ تساں ہمیشہ اچھے لیڈر بݨسو، کݙاہیں وی مونکی لیڈر نہ بݨسو اور مستقل مزاجی دے نال تساں اپݨا کم جاری اور ساری رکھیسو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔